Bas. Ma koro ing'e ni tim maduong'. Kabisa. Ma tim ma koro osengolo nyaka ji mang'eny oko. Tim motegno. Iluongo ni Apelo, wachane nyingi bwana Funyi. Ba MC Pelele mwenyewe. Bas. Pelele Kimur. Kaachiel kod ng'a? Nyakwa Jabila the Virgin Parent Malawi. Ma iluongo ni Salo ji pano na ndok liunda mbacha nyambudu kama wantie ni. Wagombo mondo mi wanyisu adieri mosebedo katimore. Ok wasebedo ka wamor sana sana kod jo catering. Jotedo. Jotedo mar jo catering. To kawuono wayudo jotend jo catering. Yes. Madil gi jo catering man gi connection. Ing'eyo samoro. Yes. Ja catering. Yeah. Chuny to tedo. Otedo chuny. Mano chuny otedi. To ng'ato dwa niya. Icham choke. Ei chunyino. Eh. Imi soup mar cabbage. Jatelo in kaka jakatering maduong'. Kaka an jakatering. Chunywa ok osemor, ang'o ma dang' iwach? Ang'o ma dang' iwach? Kata dieri, ang'o ma bende ose ok osemori ahinya wach mar catering? Kaka in ng'ama nigi connection. Ineno tich mar catering nyaka ne tich catering bi. Eh. An sani an gi higni apar gachiel kanyo. Eh. Kendo an gi ranyisi gi lony mogundho. Yes. Ok amor, nitie kit chiemo moko mitedo kata e weddings, kata e liete, kata kama welo nitie mang'eny. Wuowo siyo. Abiro wuoyo kendo ka beling'. Mm. Nitie chiemo monego go marufuku. Yes. yes. Nitie chiemo kata kapok igo chiemo gi marufuku. Eh. Nitie gimoro chanda. Gima chaya aduoki. Gima chanda en gimoro adi? Achiel. Nogam dhok apar. Yes. To welo ywak ni odhi kech. Welo ywak ni odhi kech ji panoran. Ang'o ma timore? Hey, wachane. Wacho nwa. Ineno. Kwa giwach nwa chiemo monego bed ni go marafuku. Chiemo hey. migo marafuku namba achiel kama liel nitie kata kama welo nitie en kuon gi kabich. Ha? Eh. Hey. Kuon gi kabich sana sana. Mabeni mano biro luwore gi liel. Ibiro yudo eh, kwa liende nga. Ibiro yudo. Ineno liende eh. eh, liende eh. MCA. Eh. to kabich nyalo yudore liende MCA but koro liende MP ma Raila bi dhi bire liende MP ma Raila biro koro dwa timo suda diyud kabich ah kabich diyud ok yal yud koro wuonwa e liete mwong'e liete madongo liel ka liel ah, ah, liel man malo kabich ok nyal yud kama piny eh Kuon gi kabi nyaka go marufuku namba achiel. Mano liende jaro. Ibiro yudo kata ka kuon gi kabi koteri kata guok ok mor. Ok ogwe. Eh. Kata migogo kodonjo kowinjo ni kuon gi kabi mogo ochwado mauecha. Dengu. Dengu. Dengu. Mano liende mano liende jadwen. Mano liende jadwen. Bwana

Ah, Mano mane to wa- dong' japuonj mane wach. wasewacho jatelo ang'o midwoko wachie Dongo koro waji jomo nego go marufuku. Usuwa to ber. chiemo onego bed nogo marafuku kata ka an anyalo wacho nitie mon man gi ich Mok nyachama pot. to seche moko gidhi e liel to gidwa ni chunygi chido kod chiemo mantie mm. ich nogole gidwa ni mondo gicham lo ah. wakwayo mm. kendo akwaye kamera ni eh. yes. kopo ni in dhako man gi ich eh. to chunyi neno ni ok inyal chamo chiemo mane liel eh. in loye midwaro yes. cham loye odi mondo iywe mos owe bire liel cham loye odi to ka tek notami ni ok inyal chamo lo yes. iwinjo gone jaodi simu hmm. obi okawi e omany kama bi e chweche omany kama bi kan gero lop biye gima omany kama bi e chweche ni en icho gole kuom ng'ato gole kuom chiemo pesani pesani ma in to kemiye to ichoko gole eh. pesa ok cham pesa cham pesa ok cham ngise miyo ng'ato kama mochamo pesa monyulo oniko winjo tik ringo ni ringo no kodwa to dong mano gimo tedi mano gimo tedi man to kanyo ta dok ne mine eh mine ineno ng'ama miyo arufu cha ineno arufu no eh kata ko kilu ng'e gimo miyo mine wacho ni a nikia gini ogola kuom gweno eh, kata ng'ama luore gi kakidung' Kasi winjo kotemo wacho kendo ng'ama dichuo, hmm. ng'ama dichuo hmm. nyalo koso luok kata ndalo ariyo. Hmm. Idhi dung kondo. Idhi dung kondo, ya. Matie niya, eh, ring'o mar kondo ok obi chamo. Iwinjo? Samoro inyalo inyalo koso luok eh. odiochieng' achiel. Tidung diel. Eh, ring'o mar diel ok obi chamo. Koro biro luwore. Biro luwore. Eh, koro ing'e niya. Luwore ni ring'o ni duong' ang'o. An acham wuon parwa. Acham wuon parwa. Acham wuon parwa. To pod ongima. To pod ongima. Kendo neno. Koro mago e gik ma nyaka bende wanon. Kaki ja catering. Magi wachang'o. An koro gima anyalo wacho e mago. Dhano lok pachi kata Ah. kinene. Ang'o miyo chae to minegi chunygi pok ogologie? Cha cha ing'e notimo cha. Kasa kaka sasa kitiyo gi koko. Koko. Eh, Chano midhe marach. Koko. Koro koko, Ah. ineno kor koko kanyo, Eh. but kik imed manga. Kik imed manga. Ah, wewe, baba. Manga kimedo. Inyalo To mano timo- koro inyalo matin timo- ya. Inyalo Eh? timo gima rach. Mano msip gi dhako. Mano msip. Mano lweny. Koro gima watemo kwayo mm. lakini gina wuoche mero kawuono ni. Ma wuoche ma jama cha. Luong ni mtukufu. Mtukufu. Jaodi onyuol.